Selâm aleykum, ürmetli dostlar ve balaçıqlar! Efirde Ayat dersleri programması. Sizlernen kene de men, Naile Osmanova. Ve men, Ayder Memetov. Bugün bizde pek meraqlı musafirmiz, belli kimyaneci Enver Murtazayev.

soqağında. Ya siz qayda doğuldıñız?
Men doğuldım Çirçik şeerinde, Taşkentskıy oblastda.
Ya ne qadar yıl anda yaşaydıñız? Yirmi altı yıl anda yaşadıq, ya, yirmi altı yıl anda yaşadıq. Soñ qısmet oldı, köçip evge, Qırımğa, seksen dört senesi, yanvar ayında. Ya şimdi qanda yaşaysıñız? Mında
Simferopol rayonında Sarabuz Nez köyünde. Ya siz qayda oqudıñız?
Men başta oqudım muzıka mektebinde. Birinci olay ocalarım edi, Suleymanov Halil Harasanoviç bar edi. Onı bir belli oğlusı bar, Rustem Haliloviç bar, Suleyman bekim biledirsiz, Bağçısaray tarafta yaşay. Soñ, ondan soñ oqumağa kirgen edim muzıka yurtuvna, Begovaç şeerinde. Anda oqudı Sabitova Şevkiye İsmailovna oca da, soñ Sabirjanova Güzel Harisovna oquğan edim. Anda bizde çoq bil, eto, namlı çalğıcılar çıqtı Begovaç şeerinde. Çoq meraqlı adamlar bar edi. Topçiler bar edi anda, Çerkez İbriş bar edi anda, anda bek güzel klarnetçiler, İsmail ağa bar edi, klarnetçi, namlı İsmail ağa, Zenin usta bar edi, Ziyera, trubacılar edi. Çoq meraqlı adamlarnen tanış oldıq, anda körüşken edik. Soñu bitirgen soñ oca alıp çalıştıq, beraber institutqa kirip, institut oqup, Taşkentte bitirip, Keldik mında, Qırımda yaşaymız. Ya sizde eñ sevimli ocalarıñız bar edi? Ocalarımız,
o bek meraqlı suval. Ocalarımız, bek yahşı ocalarımız, şunday aytayım, Taşkentte işlemekçe bilgenlerim, oğan soylarını da aytayım. Taşkentte Pover Naum Yefimiç bar edi, onı işlemekçe biledim. Reis Son bar edi, Mihal Boriç, yanğışmasam, Titel bar edi. Olar çoq şey Özbekistanğa ocalıq ettiler. Olarnıñ eto uçeniklerinde biz de talebelerinde oqudıq. Soñ ocalar, yahşı çalışqan ocalar, siz de sualge cevap bereyim. Yahşı ocalar mında bek çoq, Qırımda bek çoq. Abduveliyeva Elvida Şefetovna bar. O da Taşkent, Çirçikte oquğan edi. Soñ Taşkent konserte bergen soñ Qazanda anspiratura bitirip, şimdi uçilişede, muzıka yurtunda, Aqmescitte ders bere ve universitette, KİKU universitette ders bere, dotsent nesi bar. Ondan da ğayrı, çoq yahşı ocalarımız bar. Vaqsaray tarafta bar ocalar, Kuybışevde bar ocalar, yahşı bar. Aqmeçitte bar. Ocalar çoq bar. Er kesden bir parça paylaşıp ögrenemiz, bilgenimizni köre. Ya sizde eñ sevimli dersleriniz barmı?
Muzıka taraftan yoqsa naz taraftan?
Muzıka taraftan. Muzıka taraftan, ebet, bilesmi, eñ meraqlı çalmağa kvartet, dört adam çala. Vilonçel, alt, eki kemane, soñ fortopiano da qoşula. O bek meraqlı kvartetler ola edi, neler, onı bek seve edim, begene edim çalmağa. Ansamblniy, kvartet, akademiçeskiy neler, kamernıy muzıka. Ya siz özüñiz oynaysıñız, ya kimsinen?
Şimdi, şimdi kvartette nelerdi çalıram, men ders berem. Amma bar balalarnen, çalğıcı balalarnen Nariman Osmanov, o, eto, Qırım teatrda çoq çalıştı, akordeon, eto da, çala edi. Amet İbraimov bar, o Saqte yaşay. Ruslan Osmanov, o televideniada çalışa Qırımda. Ana oğlanı beraber biz çalamız vaqıt olğanda, sıra tüşkende çalamız.
Ya, siziñ balalıqta sizde eñ sevimli oñcaq bar edi? Ocaq? Oyuncaq.
Oyuncaq, aha, bek yahşı neşe. Kiçkene olğanda men eki dane tayaçıq yonğa yapıp, pıçaqlarnen temizlep, cay yapıp oynay edim, kemane çalğanda yine de. Soñ bar edi çanaq, çanaq qaqıp yür edim azbada, soñ onı körip men kemanege bergendirler, men bellesem. Ya balıqta nennen oğraşaydıñız? Balalıqta?
E. Nas çoq şeynen. Er kes baladayin oynamaq seve edik. Futbol, basketbol, yuvinma seve edik, plavaniye degenday bizde balaban kanal bar edi, anda yalına edik. Suv suv, bek suvuq edi. On bir gradus suvuqta yuvuna edik sabadan aqşamğa cı. Soñra da, soñ ne seviye edik? Bizni babam rametli Yaltada bitirgen edi, tehnikum vinogradarstva, vinodelya. Yüzüm saçmaq, kesmek, anavle şeylernen oğraşa edik. Demek, babañız yüzüm saça edi? Qırımda eto tehnikum bitirgende YSK adı edi, Yüjno selhozhozâytvenıy kultury. Yüzüm saça edik, alma, armut, Babamız üzüm asıra edi, alma asıra edi, köre edik, nas obrezka yapa edi, kese edi olarnı, nas tüblerinde çanaçıqlar yapıp, suvlansın dep. Ne içün degende, Qırımda suv bek az edi, yetmey edi. Bütün tüblerni qaza ediler, azırlay ediler, çana dayın bir şey, yağmur yağsa, tolsun dep, suvarılsın dep, öyle şeyler körip ögrendik azğanaçıq. Ya yüzümden ne yapaydınız? Yüzümden,
stolov yüzüler onı ne yapa ediler? Onı aşa ediler. Soy-sopqa barğanda bağışlaydıq. Öyle yüzüm bar edi, sizge aytayım, naz adı desem, ya Parkentskiy, ya Oktâbrskiy, onı adını bilmediler, bek, yarı cevizdayın, yarı bir dane salxımı bir qopqa toldura edi, bir danesi. Adları da başqa bar edi, Pobeda bar edi, Beyaz muskat, Rozovıy muskat. No olarda ne yapalar, siz bilesiz, yüzümden, yapay edilir ana o şeyden, no o vaqıt öyle bar edi, sok yapay edilir. Soñ başqa Ruinveyz bar edi, Taifiy bar edi, çoq yüzümler bar edi, almalar bar edi.
Ya yüzümlerni nege kesmek kerek edi? Olarnı kesmeseñ, olar daa olay ediler, ufaq edi yüzüm. Ne qadar çoq kesseñ, o qadar yerleşe edi yüzümi. Ya nasıl sizde olğan edi eñ balaban yüzüm? Nasıl, nasıl? Nasıl eñ balaban olğan edi? Yüzüm?
No, yalın aytmaysam, bir yedi-sekiz kilo bir salqımı bar edi. Rozovıy yüzüm bar edi. Men sizge nasıl aytayım, qapı ögünde çeşme bar edi. Onıñ üstünde yüzüm öse edi. Kelgen adam selâm aleykum degende biz közümizge baqmay edi, töpege baqa edi, anav yüzümlerge baqa ediler. Bek meraqlı edi. Ya
ana-babalarıñız kim?
Ana-babamız, babam rahmetli, aytqan edim, ne edi da, oquy edi, Yaltada oqudı, doğma Baydar taraftan, Balaklava rayonından, Uzunçı köyünden edi. Anam Quvuşlı, Bahçısaray rayonından, Quvuş köyünden edi. Anam bir bek yahşı sesi bar edi. O qadar yahşı edi, uje Özbekistanda olğanda, babam qırq yaşını toldurğanda işte qolun, kompressnıy tsekte zararladı qolun. Soñ zayıf olmasın dep aldı kemanı ögrenmeye, qırq yaşını toldurğanda. O vaqıtta men bu dünyağa peyda oldım. Soñ babam kemanı ögrene edi, anam türkü ögrete edi oña. Soñ, babam azğan ögrengen soñ kemanı çalıp, türkü yırlay edi. Tümerde çalğıcılar kele edi. Anam çüberlekler azırlay edi, yaya edi, qamarın etini ete edi, yırlay edi türküni. Yırlata ediler. Bek yahşı türküler ayta edi. Qarbabdan qalma alıvı şey. Zulfiye tizem da bar edi. Zulfiye tizem da rametli bek güzel türkü ayta edi. Anam da bek güzel türkü ayta edi. Qalan tezelerimiz, olar da yırlaydı, men beleleysem, amma çoqularını körmedim. Soñ, mında kelgen soñ Qırımğa, ana, anam, babam köçürgen soñ, evlendim mında, Qırımda. Endi evlengen soñ ömür arqadaşım Emine Eskender qızı. Onnen beraber evlengen soñ, köründe qurğan soñ, üç oğlumız oldı. Memet oğlumız, Edem oğlumız, i Rustem oğlumız. Memet mektepke kemane de bitirdi, Edem fortepiano bitirdi, Rustem oğlum akkordeonnen saksofon bitirdi. Soñ muzıka da institut bitirgen edi, oje materekte. Anavle şimdi mında yaşayım, Sarabuz nede kemanege ders berem. Çoq bizim balalar qatnay kemanege. Olarnı da azğana aytmaq isteyim. Ne içün degende. Mında Qırımda yunı virtuoz konkurslar keçe, soñ başqa qon, no, eñ yüksek eto derecede yunı virtuoz. Bizim Qırım balalarımız çoq yerlerin eto, eto, nelerde Birinci turı keçip, ekincige keçe, üçüncige keçe ediler, anda digerler ala ediler, diplom, gramota ala ediler. Şimdi kiçkene balalardan, kiçkene balalardan güzel balalar bar. Refat Kabacanov bar, on yaşında. O öyle şeyler çala endi. Daa endi başladıq çalmağa. Bizim zamanda öyle şeylerni uçilişede çala ediler, konservatoriyağa kirgen soylarda öyle ola edi. Bek güzel oğlançıq. Soñ bar, Meryem, Meryem Abduraşitova, yahşı qızçıq öse. O daa kiçkene, endi başladı konservatoriyada çalmağa. Alim bar, Kabajanov bar, o da MG balaları, bek güzel oğlançıq. Soñ bar, qızlar bar, İlyasova Sultaniye ve Güzel Çala bar, daa Mavile Kabajana, o da olarnıñ tataları ola, kabajanlar, ve Güzel Çala, bu çalğanı öz başına çalmay, çalışa da, Alla bergen olarğa. Nasıl, muzikalnıy nelerin çalğanıysın? Olar çoq çalışalar da, onıñ içün o qadar yüksek derecege köterildiler. Tek özlerinde gör, tek qoranasıñ, bütün halqnı kötergen ediler. Men sizge bile aytayım da, kemane çalğı degen şey, o, bir boyu çala, güzel çala. Boysı yımşaq çala, bir boysı tatlı çala. Tek anavıdayın, aş pişirgendayin, birisi güzel pişire, yahşı pişire, birisi tatlı pişire o aşlarnı. Muzıkanen ana aş deyişi bir birine kelişe. Men mektepke balalarğa aytam, mında bizde muzikalnıy, kulinarnıy, eto, şkola deyim, biz ögrenemiz. Çalmağa, ne qadar nezetli çalsañ, o qadar yahşı, ne qadar nezetli yapsañ aşnı, qoldan ne qadar yürek qoysañ, sevgi qoysañ, o qadar nezetli aş ola, o qadar güzel çalğısı da ola. Öyle bir boyu oquğan soylar bar, güzel çalalar, konservatoriya bitirgen, aspirantura bitirgen, bir boyu bitirgen kulinarniy tehnikum, yahşı pişe. No öyle adamlar bar, bir şey bitirmedi, güzel çala, Ya kemine, ya öyle adamlar bar, biri bir şey bitirmey de, güzel aş pişire, lezzetli. O şeyge aytalar, Alla bergen, samorodok deylermi, öyle şeyler.
Ya, mına biz kemine köremiz, e? E. Kemane, kemane,
kemane içün aytayıq bir-eki söz, e? Şunı kemanen körseteyim mi? Avlep baqanda balalarğa baqıp körsetem, bu ne şey, kimge oşay, nege oşay? Men deyim, bu avlep baqanda mına, başı, boynı, omuzları, avlep qışçıqqa oşay. Balalarğa ögretkende kemane, no, bo cay, bo fernalbuk tayaçğı, bo at qala, onı yapalar, temizleyler, yapalar. Balalarğa ögretem. Kemane ne seve? Qız bala ne seve? Nazıq seve, yımşaq laf etse. Kemane de seve, oğa, özüne ne qadar yımşaq ne etseñ, o qadar quvanıp yımşaq sesini bere. Kemane de. Mumkün, terli sesler yapmağa mumkün. Na sizge aytayım, bir masaldayn aytsam, a soñ kemenede azğana oşattırmaz derim sizge. Bir, bir yerde aqşam, yece, yeller üfre, köpekler afra, bir kimseler, adamlar yoq, tuk, tuk, tuk, de. Soñ aran qapısı qırrrq açıla, köpekler afıra. Soñ sığır sesi çıqa, boğa sesi. Men onı sizge körsetecek olam. Kele, bilâ, bir quşlar uça. Köpek afırğanda netedi, soñ. Qasırlar kele, bu kim kele bilmeyim. Üyeleri kelir. Son. Qaçtılar, gittiler. Anav kemeni de terli sesler, quş sesleri yapalar. Nu, men mektepte balalarğa ögretem, nasıl kemanege alğanda, eto, ne içün degende, nazik şey da, kemane üstüne qoymaylar. Aple alıp, samolöt nasıl uça, yavaş-yavaş. Yımşaq olsun dep, qonsun dep, bizde kemanede prikosnoveniye de. Av şunı ögretemiz. Soñra ögretemiz, anav telçikni azğana sipalamağa naz dey soñ. Avliyşiler ögretemiz. Qollarnı oşatamız. Kelgen balalarnı başta kemaneni bir şeyni körgende, episi alacaq ola, almağa olmay. Balalarnı ögretem, kemaneni qoymaq kerek, qoyamız. Omuzğa qoyamız, başımızı kemaniñ üstüne qoyamız. Cayını onıñ üstüne qoyamız, telleri üstüne, parmaçıqlarını onıñ üstüne qoyamız. Soñ anau, eto, bayırdan çananıñ tayalarını, lıjanen tayalarını qoyamız i topi, tayamız topi. Avlişlerni ögretemiz. Soñ başlaymız. Virtuoznıy ştrihlern on uca oqığanda muzıka yurtında ögreteler. Bizler on balalıqtan oynap netemiz. Öyle ştrihler bar bizde, rikoşet bar, spikad. Onıñ içün biz able oynatamız. Taşla, bir taşlaymiz, o sıçray. Sonda endi bu birinci.

Aşağı töküle. Soñ taşlaymız onı. Uraymız. Evelde bar edi, parklarda kaçeli bar edi. Lodoçka deyledir. Ana o yürgende, toqtatqanda tañ, tañ, avle, şilen avle ağına atıp, balalar kiçkene olğanda endi oğa azır olalar. Soñ bütün şind yarım yıl ögrenemiz tek Parmaqlarını qoymağa kel, kemane ustüne, qoymağa, çalmağa da kel. Abcaynı qoyamız, eki ay tut, yoqtır o, körmeysiz. Ne içün degende, alacaqlar, onı almağa olmay. Cay özü çala, tek onıñ üstüne yük qoyamız, ağır cabırşıy, öp tayakı de. Avlâ oşçiler.
Ya siz içün kemane çalmağa pek qıyın ya da yoq?
Mına sizge kemane çalmaq qıyın. Ana o aşçığa aş pişirmek qıyın degil. No, er vaqıt başqa türlü ola. Bilesiz, bütün ögrengen soñ, bilgeniñe köre çalasıñ. Bar orta boy et çala, bar yahşı çala, daa yahşı çala. Soñ köresiñ, balalar yahşı balalar öse, olar daa yahşı çala. Ne içün degende, evel zamanda kompyuter yoq edi, internet yoq edi. Bir dane avanı ögrenmek içün onıñ melodiyası bar, sözleri bar, ritmi bar. Asil et barayısıñ, Digne edik, çalğıcılar na çalaydı? Yahşı bilgen çalğıcılar, evel zaman Bağçasaraydan çıqqan çalğıcılar bar edi, olarnı digne edik. Ne içün degende, abile körseñiz, bir türküni bir boyu bir türlü çala, bir başqası bir başqa türlü çala. Onda ğayrı bir kimsede ritmi bir dane, başqasında başqa türlü. Onıñ içün er kes bilgenine köre nete. Amma biziñ işimiz saqlamaq doğrusını. Öyle adamlardan bizde qaldı, bir eki adam qaldı. No aytmaq kerek, men belesem bizde imенно Qırım çalğıcılardan aytayım bir eki. Enver ağa Şerfedinov bar edi. Onı çalğan şeylerni çoqusı körmedi, işte toylarda çalğan. No, bir plastinka bar edi, anda tatar şiirlerini oquy ediler. Uzaqtan kemane ses çikele edi, Enver ağa çala edi, yañğılıq. O qadar nezzetli çıqa edi, o qadar dülber çala edi, professionalno çala edi. Ondan da az ğana Enver ağa Kamburov bar edi. Bek usta adam edi. O da özün nesin, eto, nasıl deymiz ki, o da öz qoğuşta özün bilgisine, özün körgen muzıkasına köre bek çoq şey yaptı. Amma şimdi da bar bizde İbraim ağamız bar. İbraim İpekçiyev, men bilesem, oğa peredaça otdelno yaparlar. Onı unutmağa kerekmey, yılından onıñ yubileyi bardır. Men bilesem, bir kimse unutmağan onı. Yılından onı neteler, o qadar bilgen tatar abalarınıñ şimdi men bilesem qalmadı. Eto, A O adamlar, men ne içün olarnı, o adamlar öz instrumentlerinde ne istese, nasıl istese, öyle yapa ediler.
Bağışlañız, siz aytıñız, İbraim İpekçiyev, e? E.
A O bizde olğan edi. Men sizge, añladım. Men sizge aytayım, Aysa. Men İbraim ağanı kördim, çalğan yetmiş üç çenesi bir kere edim ailemizge, çeçke toyı çalmağa. Çetten keldik, yahşı çalğıcıları bar edi, baqıt turbacı yahşı çala dediler. Da o vaqıt bilmediler ki, buran turbacı haruşiy deyler, yahşı çala edi. O vaqıt yetmişev işleme ise edi, Çirçikten Begavatqa qısa qayğa tüşken edi. Soñ men muzıka yurtuna kelgende İbraim ağa bitirdi on. Men yañlışmasam yetmiş dört senesinde bitirgen edi İbraim ağa. Men Yıl kelgeni anılmada, aytalar, üle yahşı trubacı bitirdi bu yıl dep, bek güzel trubacı bu avle ayta ediler. Ondan soñ, men kirgen soñ oqadıq, yetmiş altı senesi Edem ağa kompozitor bar edi, Nalvantov. Onıñ elli yıllığına biz azırlenedik kontsert çal, kontsertine. İbraim ağa çalacaq edi truba, öz avasın. Edem ağa yazğanına basın, men kemane ağasını çalam. Böyle oldı, repetisiya yapqan edik, körgen edik. Men o vaqıt çalğan edim o kontsertte. O vaqıt uje İbraim ağanı uje yaqınca bilip başladım degendayin oldı. Soñ, ondan soñ İbraim ağanı siz de bilgen soñ, men de aysa aytayım. Öyle mesele bar edi. Bir yerde Çalayda İbraim ağa toy, yaş İbraim ağa, Ziya ağa turbacı bar edi, Refat ağa bar edi, Bayramov neden, Samarqanddan kelgen edi, Ulya ustalar. Olar çalar, biz çapı bar edik olar çalğanı. Olar o qadar neti ediler, ateş yanğanda köter ediler ana o toyun. O da bir meraqlı şeyni aytmaq isteyim, bizde bar edi, Emrusin ağamız bar edi, Ahtemov, bek usta kemanede oqay edi, toylarda turba çala edi. O qadar güzel çala edi, amma akkordeonı daa beter yahşı çala edi. Qaysını yahşı çala edi, men bilmeyim, Nudarini de bek güzel çala edi. Öyle edi, toyğa bara edimiz anda, Toy başla edi, soñ qudalar keçe edi, tanışlar bar edi, İmrusina, dostum, netik, beraber qoşılıp toyğa barıp, İmrusin ağanı yalvara ediler, o da çalıp bere edi. Bek güzel çalğıcılar bar edi İmrusin ağa Ahtemov, ata, Alla rametli olsun. Mına olardan qaldı İbraim ağa Pekçiyev. Bek güzel, bek yahşı, çoq bilgisi bar. Alla sağlıq bersin. Men bilesem, o bir trubacı bar edi, Timofey Dakşitser. O seksen yıl toldurğanda daa çala edi truba. Men bilesem, İbraim ağanıñ seksen yılında da o bir-eki ava çalar, qısmeti olsa oznıñ. doğğan kününe.
Enver ağa, bizde studiyada masal kibi er şey bar. Mana baqıñız biz mikrofon qoydıq. Siz Ulde dülber kemani aqında ayta ediñiz, belkim bizge bir şey çalarsıñız? Bir-eki ava isteyim. Bir ava. Enverağa Şefiyniñ şekilinde bir jarım çalma, bıravan İbraim ağa çalğandayın bir jarım onıñ şekilinde. İ bir dane avanı isteyim çalma, Enverağa Visulayev bar edi. Canlarıağırtmaz on Enver çoq edi, Vesik dey ediler. O, samarqandlı, Samarqanddan köçken edi, Zariçnde yaşaydı, Alla ramet eylesin. Ol, onda da bir-eki genç şeylerimiz bar, a on şekilinde çalışıp, çalıp baqar.

Neçün degende, adam bu yaşayışta bir yükseklikke kötermek kerek özün, yapqan şeyin, yapqan şeyin yahşı yapmaq kerek, tırışmaq kerek oğa. Alla olarğa yardımcı olsun, çoq-çoq yolları açıq olsun. Maşallah. Sağ olunız.
Ayda, Enver ağa, çoq sağ olunız, biz sizni pek-pek begendik. Sağ olunız.
Ayda, dostlar, bizim programmız soña etti, epinizge salıqnen qalınız!